Hei! Gobeithio bo chi gyd yn iawn. Ella bo chi yn lwcus fel Mister Harris yn cael dipyn o eira. Dwi'm 'di cael lot yma. Dwi'n gobeithio gael lot fwy. A'n adeg yma'r flwyddyn pan gawn ni dipyn o eira. Swn i'n hoffi rhannu efo chi stori dwi'n hoffi darllen i fy hun ac i'n plant pan oedden nhw'n fach. A'r llyfr yna ydy Un Nos o Rew ac Eira. gan Nick Butterworth. So ewch chi nôl i mewn rwan, a hot chocolates, steddwch chi lawr, a gobeithio newch chi enjoio y stori yma. Un nos o rew ac eira. Mae'n oer yn y parc yn y gaea. Ond dyw Percy, ceidwad y parc, ddim yn poeni. Mae'n gwisgo'i gôt gynnes, a'i sgarff fawr, heb sôn am ddau bâr o sanau gwlanog anferth. Mae Percy'n hoffi bod allan yn yr awyr iach. Yng nghanol y parc mae bwthyn bach, a dyna lle mae Persi'n byw. Os fydd hi'n rhy oer i fynd allan mae Persi'n mynd i'r bwthyn a mae'n gynnes braf yno. Mae'r holl anifeiliaid sy'n byw yn y parc yn nabod y bwthyn, a bob dydd mae Persi'n rhannu ei giniau â nhw. Un noson o eia, roedd hi mor oer nes ddechrau bwrw eira. Syrthiai plu mawr o eira heibio ffenast y bwthyn. Rrrr, meddai Persi. Dwi ddim yn hoffi golwg hyn. Gwnaeth baned o gowco poeth a pharatodd i fynd i'r gwely. Yn sydyn, clywodd sŵn tapio. Aeth rhywun wrth y drws. Nawr, pwy all hwnnw fod, yr amser hyn o'r nos? meddyliodd Percy. Aeth at y drws ac edrychodd allan. Ar drothwy'r drws roedd Gwiwer. Golwg oer ac anhapus iawn oedd arni. Fedra i ddim cysgu, Percy, meddai'r Wiwer. Mae ngwely'n llawn eira. O, diar, meddai Persi, ond paid â phoeni, gen i ddigon o le i ddau. Gorweddodd y wiwer yn y gwely wrth ymyl Persi, a dechreuodd deimlo'n gynnes ar unwaith. A dyna'r drws eto. Nawr, pwy all hwnnw fod? meddyliodd Persi. Dwy gwningen oedd yna yn crynu gan oerni. Mae'n... mae'n rhewi! meddai'r un gwningen. Dyn ni wedi fferi! meddai'r llall. Druan â chi, meddai Persi. Dewch chi mewn ar unwaith i gnesu. A gwasgodd o gningod i mewn i'r gwely gyda Persi ar wiwer. Doedd dim llawer o le. Wnei di wynebu'r ffordd arall? gofynnodd Persi i'r wiwer. Mae dy gynffon yn cosi yn drwyn. O, di ar anwyl, meddai Persi. Dyma rywun arall wrth y drws. Llwynog oedd, ac edrychai'n oer a llwglyd iawn. Ga i ddod i mewn hefyd? meddai. Crafodd Percy ei ben. Wel, Kay, os gwneud di addo bod yn dda, meddai. O, dwi'n addo, meddai'r llwynog, a dringodd i'r gwely gyda'r anifeiliaid eraill. Hwp! Syrthiodd y wiwer allan. Pwy wnaeth hynny? meddai'r wiwer yn flin. Bobol bach! meddai Persi. Dyna drws eto! A tro hwn, cafodd Persi dipyn o syndod ar risiau drws, ddraeth broch, dwy chwadan, draenog, a theulu cyfan o lygod bach, ac oedden nhw i gyd isio lle cynnes i gysgu. Druan o Persi a druan o wely Persi. Doedd dim hanner digon o le i'r anifeiliaid i gyd ynddo, er iddyn nhw droi a throsi i bobman. Cyn hir, roedd y dillad gwely yn llanast ofnadwy, Yna, bwmp! Disgynnodd y dillad oddi ar y gwely a phawb i'w canlyn gan gwympo yn glatsh i'r llawr. Twt! medde Persi. Be nawn ni? Mae'r gwely'n rhy fach! Ac yn sydyn cododd un o'r llogod ei chlustia. Gwrandewch! gwichiodd. Tawelodd pawb. Clywson nhw rhyw sŵn rhyfedd o grafu a chryfangau fel petai'n dod o rywle o danyn nhw. Mae rhywbeth yn symud dan y llawr, sibrydodd Percy. Roedd ofn ar, ar, ar yr anifeiliad a dechreuodd y llygod i gyd gwechian gyda'i gilydd. Be dio? Anghenfil ella? A gwynedd ffarnig? A donnedd miniog? Aeth y sŵn crafu yn uwch ac yn uwch, ac yna dechreuodd ddyn o astull y llawr symud. Dychwch, mae'n dod i fyny trwy'r llawr! Daeth clec uchel. Help! Llefodd yr anifeiliad a rhedodd pawb i guddio. Doedd dim ofn ar Percy, dechreuodd wenu. ac yna chwarddodd dros y lle roedd pen bach tywyll yn gwthio i fyny rhwng yr estyll. O, nid yng Nghenfil sy 'ma, meddai Percy. Gwâdd fach sy 'ma. Mae'n ddrwg gen i dorri i mewn fel hyn, meddai'r wâdd. Mi gerais i ar y drws, a chlywodd neb. Dododd Percy i'r wâdd a'r botel ddŵr poeth i'w gynnesu, ac yna rhoddodd yr astell yn ôl yn ei lle. Popeth yn iawn, pawb! galwodd Percy. Cewch ddod allan nawr! Ond doedd neb eisiau symud allan. Neb eisiau dod allan, roedd y draenog yn gysurus ym mhoced côt Percy, a oedd o wiwer yn ei ŵn gwisgo, roedd y llwynog O cwningod, a broch, a'r chwiaid, i gyd yn hapus lle oedden nhw. Ac roedd y llygod, y wedi gwasgu mewn i sliperi persi, yn wir, roedd pawb wedi dod o hyd i wely clwyd. Wel, cwaton pawb, meddai Cwed Persi. A dringodd Persi yn ôl i'w wely, a thynnodd y dillad yn dynn amdano, Dyna well. Nawr mae gen i ddigon o le, Amy, meddai, a chydig dros ben i'r wlad. A dyna ni. Gobeithio'n fawr iawn bod chi wedi enjoio y stori yma. Be am fynd ati wsos yma i yrru lluniau o chi efo'ch hoff stori trwy Google Classroom a mi wna i pigo nhw fyny a gweld Pa stori gawn ni wsos nesa? Hwyl fawr!